Бишенче июль Җәлил хәзрәт Фазлыев Иске Тинчәле авылында корбан ашында катнашты. Җәлил хәзрәт Фазлыев җомга намазына кадәр тинчәлеләргә вәгазь ирештерде. Менә Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи ва сәлләм вафатыннан соң Ислам дине киңәеп күп илләргә таралгач, сәхабәләр мөселманча, мөселманча ел исәбен атмарга дип уйлашалар һәм, Төрле фикерләрдән соң, нәрсәдән санарга дигән фикергә киләләр? Хәзрәт санарга. Йә, хиҗрәттән санарга дим. Ни өчен хиҗрәттән санарга дигән фикергә киләләр? Чөнки менә Мәккәдән Мәдинәгә хиҗрәт кылгач, беренче мәчетне төзеп, беркемнән курыкмыйча, рәхәтләнеп, җәмәгать намазы укый башлыйлар. Менә шуңа күрә җәмәгать намазы укый башлаганны гына алар исламча, мөселманча яшәүгә саныйлар. Менә шушы. Менә шуңа күрә җәмәгать намазы бар икән, димәк, өммәт нәрсә? Бар. Дин дәвам итә. Пәйгамбәр сасәм әйтте, иң соң җабылыннан җугалткан әйберегез җәмәгать намазы булыр, диде. Менә шуңа күрә революциядән соң теге мәчетләр җимерелеп, менә 32 нче елны 10800 мәчет җимерелә бер ел эчендә, иң күбе менә 32 нче елда. 40 меңләп имам куыла, имамнар, мәзиннәр. Шуннан соң да күпме генә теге пысрыклаулар булуга карамастан, күп авылларда җомга намазы бетмәде. Бигрәк тә сезнең яклар үрнәк күрсәтте, Алланың рәхмәте булсын. Яңарыш чыккач та иң беренче Буада Апаста мәчетләр аякка баса башлады. Менә сез күп яктан безнең өчен үрнәк булып тордыгыз инде. Җомга намазыннан соң шушы авылда туып-үскән иганәче Марс Шәрип улы Алиев нигезләренә күтәрелгән мәчетендә якын дусларын корбан ашына җыйды. Шунда авыл хуҗалыгы министры Марат Азатович Заббаров исеменнән имам Равил хәзрәт Гафият улына медаль тапшырылды.

Һәрбер мөәзиннән азан әйттереп, кыска сүрәләрне дә укытып карады.
Мөәзиннәр бу дәресне атна саен оештырырга кирәк дигән теләк белдерде. Буа районы Татар Бимырзасы авылында урнашкан Мосафир мәчетен төзекләндерү эшләре башланып китте. Буада яшәүче эшмәкәр Зариповлар гаиләсе тырышлыгы белән төзекләндерү алып барыла. Аларга җиң сызганып районыбыз мөселманнары да килде. Матди һәм физик ярдәм күрсәтәләр. Бердәмлек белән эш кызу бара. Бер катлы агач мәчет 1997 нче елда ачылган булган. Хәзер тәһарәт алу бүлмәсе булдырыла, җылы идән җәелә, канализация ясала һәм су җылыткыч урнаштыру буенча эшләр алып барыла. Болар барысы да Аллаһ ризалыгы өчен, юлчыларга тәүлекнең теләсә кайсы вакытында мәчеткә кереп, тәһарәт алып, җылы чиста уңайлы урында намаз уку өчен эшләнелә. Буа районы мосафир мәчетен төзекләндерү эшләренә һәркем үзеннән өлеш кертә ала. Карта номеры экраннарда күрсәтелгән.

Татарс татар телен саклагыз дигән сүзләрне искә төшереп, истә тотып, барча чыгышыбызны да татар телендә әзерләдек. Рәхим итеп, ләззәт алып карагыз. Әссәләмү әләйкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ!

Анда төрле дини күренешләр тәкъдим ителде. Коръәнне яттан уку, азан әйтү, вәгазь сөйләү, дини сәхнә күрсәтү, туган ил турында шигырьләр сөйләү. Гаилә елына багышлап, рәсем ясау конкурсы да оештырылды. Быел Шәкертләр бәйрәме фестиваль форматында үтте, ягъни командалар арасында ярыш булмады. Финалда бөтен катнашучы сабыйларга Спортмастер кибетенең 2 меңлек сумлык сертификаты бүләк ителде. Командаларны әзерләүче мөгаллимәләргә уку әсбаплары бирелде. Шәкертләребез бик яратып, шатланып кайттылар.

Сәләм алейкум рахматуллахи ва баракату. Без ерак юлларны якын итеп Буа шәһәреннән килдек. Бу 250 чакрымга якын. Оештыручыларга Аллаһның рәхмәте яусын. Без инде 2020 2014 елдан бирле чакырасыз безне. Аллаһ Тәгалә разый булсын сезнең белән. Шул эшләгән эшләрегездә бәрәкәтегезне күрегез. Балалар бик шат, бик яратып киләләр. Буа мөхтәсибәте бәйгедә катнашырга дәшкәннәре өчен конкурсны оештыручы абыйлы-энеле хәзрәтләр Илдар һәм Ринат Алеутдиновларга һәм аларның ярдәмчеләренә зур рәхмәтләрен җиткерәләр.
Беренчедән, әлхәмдүлилләһ, Аллаһы Тәгаләгә шөкерләребез, пәйгамбәребезгә салаватлар булсын. Аллаһның рәхмәте белән бүген Тарада җыелыштык, шәкертләр бәйрәменә. Бу инде безнең унберенче мәртәбә. Шуңа күрә, беренчедән, Аллага шөкер, икенчедән, рәхмәтләребезне белгертәбез укытучыларыбызга, аларның әти ә, ә, балаларыбызга, әти-әниләренә. Бәйгесе бәреңгә кич куйган безнең мусульманское движение Сафаҗәй, аларга кемнәр монда хезмәт иткән имамнарыбыз, укытучыларыбыз, кардәшләребез, авылдашларыбыз, Аллам рәхмәте белән бу изгелекләрне кабул айләсен. Шатлыкта исәнлектә шулай балаларыбызны үстереп, Тәүфикта Раббыбыз Алла туры юлда булырга насыйп кылсын. Һәм дә шулай ук бәйгесе балаларыбызның белемнәр алган белемнәре мәдрәсәләрдә тормышларында ашып, Алла ризалыгы өчен бу дөньяның мәңгелекнең җәннәтенә ирешергә бер сәбәп булсын. Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән кабуллардан итсен. Шулай ук киләчәктә исәнлектә, шатлыкта күрешергә Раббыбыз насыйп итсен. Илкеннәргә тынычлыклар исерегез.
Алдагы елларда да бу изге гамәл дәвам итсен, дигән теләктә калалар. Катнашучы шәкертләрнең әти-әниләре мөхтәсибебез Илмир хәзрәткә, әзерләүче остазлары Ләйсән туташ Зариповага балаларны оештырып, дин юлына юнәлткәннәре өчен чиксез рәхмәтле. Без бүген
Мостафаҗәй авылында, Нижгар өлкәсендә чыгыш ясадык, тулысынча татар телендә. Аллаһның рәхмәте яусын безне шунда алып килгән барча кешеләргә дә, Илмир хәзрәткә, районда безгә булышып, Буа районында булышучы кешеләргә дә, костюмнар белән булыштылар, мәдрәсәгә бик зур рәхмәт. Барча балалар бик шатланып катнаштылар. Аллаһның рәхмәте булсын оештыручыларга, Алеутдинов лар гаиләсенә. Без, без инде